baba mandevu ah, pane fesi anoita zvekutengesa magames maodzi matips ezvindege nenhamba dzeloto ah, ari kurira ari kunzi ndiye anopedza mutauni muno mm, iwe ari kuhera munhu akaita seiyeye ho oh, saka anoda zvemari manje oh, akuti chi50 american ka before wawina wozopedzisa chimwe chi50 ka kana wawina saka utora tiwo unomuzora chi 50 american ndobva ndatongohwina ipapo ipapo ah iwe akatondiratidza wangu vanhu vese vari kuhwinisa wangu una vanhu vese wangu vanofamba nezvimota eh. even kana bosi wako vamwe vakatohwiniswa zvindege nemukomana e eh. okay okay haasi kabhoka e eh, pei yangu yakapinda nezuro ka saka i think ngatishandisei mari yangu iyo Ah, ini nangu handina chififty american ka kana ndinacho ah, ndainotrya wangu ndainoedza wangu bcause ah, nhamo yandisvuura wangu nhamo yakandizora mafuta ekutsvukisa baba ndikutsvukiswa nenhamo haa hande tinomukandira chififty chacho wangu saka utara tatoita rich so Ah, iwe tatosiyana so wangu. Kana masitatu vatatochinja takudya mari baba. Ah, achiona manje. Wautofunga zvokudya mari nemabhebhi wangu tisati atombohwina, tisati ane mari yacho. Takudzwa kuti takaita mari first, tinofanira kuinvesta baba. Not zvekuda kutamba nemari nenzenza izvi. Munotitadza kuhwina, munotipa mamhepo baba. Musadaro so. Ah. Ah, sorry mandevu, sorry mandevu. Ndokanganwa.

Oh, horaiti, horaiti, horaiti. Ndosoko ava. Soko ndepi? Hanzi munopedza ka imimi nyaya dzemafixed games, maodds ezvindege, loto, what what. Eh, ndozvatakasikirwa kana musiki. Ndakatumwa pano kuzopa vanhu maodzi nematips ezvindege kuita kunge Moses. Haa, saka zvandakuonai zvanaka. Ndoda kuverengawo muhistory baba, mumapepanhau, masocial media. ndahwina zvine mutsindo
akomana kusangana neni kwamatoita ikoko matogadzira history isingaite alleluya saka muda kugadzira history nechi chindege here maodzi here mabhora here or loto
Eh, ndoda kugadzira history. Now in a lotto here. Saka ndibatsire usoko. okay, okay, kana ri lotto, mira ndikupe number dzanhasi. Six. Twenty seven. Thirty two. Forty two. Twelve. Eighteen. Saka gara wowa yakamari yangu chi 50. Wazapesa chine chi 50 kana wawina. Good luck guys. Matuma bosso, boss Mandevo na boss Giraffe. Tokuonai mawena makundisota balance.
thanks soko, thanks soko. Rega tibaye, rega tibaye. ah, Giraffe. Tine zibelief na soko vaye. Haa ah, think isoko anoziva zvaanoita mbeso yaa haa ah, tazowina baba tava rich baba haa ah, zvinoita chete nhasi baba mandebvu haa tava vanhuwo pavanhu baba mulife umu takutoverengawo pavanhu haa parega ndimboenda kubasa ndozokuona ndadzoka tonotamba gemu racho Yo mfana mbeva. Wadi mfana mbeva. Are you okay Mandeo? Yo, asi ariso zita rako here? Wakuramba zita rako? Yo, yo.
Asi waramba zvinodhaka here yo? Eh, mfana mbeva ka.
Chinzwa kayo ndimbokulina. Ndinoda kutenda nechigraft changu chimbondishandisa ichi. Eh. Ndaneta nazvo izvi. Unotoona kuti kutaura nani here? Handichada baba, ndichada kuita guard wepadeni pako. Ehe mai, ini ndakuda kutotsvagawo guard padeni pangu. Uza ndiri boss wako here? Ehe mfana mbeva, ndangokulaina kuti ndichakuremera mastreets umu. Ndatochibaba kudarika iwewe wangu. Mira uone zvandida kuzokuita mastreets umu. tumabhebhi twako twese twazva dakutupedzera ndozvati basa anogona kupera here zviso saka tishandisa panapo chitipa nzungu yo chitisaiza ndofunga kuti mwari ndewako uyega here chada chibasa chako ichi ndabaya ah, ah, ah. imvane ona tiendaoya sadzoke panapo sadzoke
e eh, musikana nditambiro ka loto tambiro nhamba idzi

Maikan, Father Godzi again here? Fonera soko, fonera soko anitipe mari yedu. The number you have dialed is not in service. Please check the number and dial again. Apa basa ndaramba vakomana ndodiko. Zvadiko nhai Father Godzi? Kwababa Giraffe. Ko maita sei nema back to school aya baba? Vana voda kudzokera ka kuchikoro. Matsvaka ma school fees here baba? Haa iwe pakaipa apa wangu. Haa inini so far handina zvandati ndaita ini. Haa inini kutonamata kuna dead god kuti haa eva ndinongesewo mari. Haa kunonga mari? Zvichiri kuitika here zviya zvababa? Mune muchida kuinhonga pai chaipo chaipo? Ah, ipo pasi kachaipo naye baba Mandebvu. Ah, he. Chine vanhu vachiri kudonedza mari mukore uno nekuoma kwakaita zvinhu kudai so. Ah, mheno baba. Ah, kododii? Ndapererwa inini baba. apa panodiwa rendi panodiwa school fees ah, panodiwa chikafu baba haa ah, zvandiremera baba zvikuremera kumusoro seice cream haa ah, jirafwa hande tinoisa mari kubhetu haa mari ipi manje inanda mari kaini haa ini ndinayo mari but yakatokwanirana manje yeback to school yacho but haa ah, hande chimbonotenderedza mari yacho iyo ya ya ya o oh, oh, okay okay okay haa ah, plus ndakanzwa kuti hanzi mazuva ano haa ah, ndakanzwa kuti haa njuga dziri kubatika baba saka hande izvesi baba tinogadzira history baba haa ini ndotoda mari yefast fast baba zvokuzoona maresults mangwana izvi haiwa takutongoita mapilots baba

Toda toponda murungu izvezvi baba. Ah, rega nditotanga baba. Takutotanga ah, kutoita mafaiza. Nasi murungu.
Ah, tomutorera mari yake. Vashandi vake vakatadza kubhadharwa apo. Gore rese. Takutoisa zvima 10 10 zvima twins apo. Ah, tarowa kuti. Zvima 10 zve. Ah, iwe mandevu tanonoka kukata apo. isa imwe baba isa imwe chibaba baba chibaba mandebvu ah baba neresi one irori ndopamufunga tichamire baba hatiregere kupotsera tsvimbo baba nekuti gudo rakosora aiwa aiwa ndakutokanda mamwe matwins baba zvima 15 15 apa ah, tarowa ah, paipa paipa baba ah, apa uda todyiwa simbi apa yenjanji chai chaiyo isingatsengeke baba haa ndakuisa zvichi 20 pasi zvichi 20 pamusoro baba anga vachitongotora dziri ndebvu dzangu ani ndoza vakutoda vatirova mari yese saka vachada jinga vachitora ndebvu dzacho ret yowe maiwe back to school yangu yakokotwa maiwe iwe jiravu isusu tiswa nadhedhi nhamo chaiyo chaiwo yowe yo tetikoti ageni here yowe maiwe haa zvakaoma isu baba mm. haa teti godi asi hamusi muzimbabwe here for now jirafu haa pakaipa wangu kumusha kwamadhamu ka kwaita nhamo wangu apa handina kana kobiri kana sendi zvaro mm. haa nematambudziko baba mandebvu haa zvakaoma haa anoonekwa seiwo matambudziko acho isu tichigara tichitambura kudai everyday tisi tikuona matambudziko everyday saka toenda sei manje kumusha kwacho apa apa ndiwe mukwasha mukuru obvious ka pachada kutengwa coffin kumbeze nechikafu ka haa baba inini handina mari ini kana tezvara vangu vandoziva kuti mukwasha wavo haya murombo haana kana kobiri haa ngatingoregedzei kuenda wangu bozi haa tinonyunyara tasvika ikoko manje Ah, manje kusaenda manje hakuite manje ndinenge ndamakisa manje takutadza kana kubudisa mari kana inotenga kana onion kana matches zvavo apa nezuro ndakatenderedza bepa rechema raini rese nerekuseri uko nerekuseri kusvika kumashops uko ndangokwanisa kupiwa two cups dzematemba chete netwo kgs dzemanuchu
kunga titozvibikeka zvedu zvezvi titodya so ndine nzara ina ndozofunga zvekuenda kumusha takaguta
Ah, ndozvandakatobikawo nezuro wangu. Ah, oh, ndozvawakuita izvi. But huona ka manje, pauda zistake plan, ziplan risina mabhonzo. Tosvika panhamo pacho tichichema zvakaipa zvokuti hapana anotaura nesu. Wese ada kubvunza mari, wese ada kubvunza purogiramu. Mhere poro, baba. Saka ndinonochema newe sei koko iwe wakadya? matemba ako nemanhuchu wega ah, enda wega chienda wega chaenda newe ah, jirafu maundirasa ah, jirafu dzoka mani eh,
waita zvakanaka mukwasa wangu wauya manje pano hapana hupfuka nekebi
baba rufu rinoderereva omana usadaro rufu kani kuti torera hama dzedu
tsano tinokumbira ka mutiwedzere mari yecofin tsano maiwe tsano Atoziko iye atorwa uyu vakomana awe lufu madzongonyedze yawo
muzukuru mandevu uri sei muzukuru wangu honaka manje pano pakudiwa mari yegumbeze mari yegumbeze Yo, sekuru iyi hapasi apa gute ayoyoyoi vakona iyo kumbezere
uyu mwandepo ngatisiya naye ari kutovhara nhamo dzake nekuchema